Right, PlayStation Classic. Dyma ni. PlayStation Classic. Dyna beth ni'n mynd i fod yn edrych ar heddiw. A rhaid dweud, dyma yw fy hoff... Uh, Mae'n mae mae diddorol achos allan o'r bocs mae hwn ddim o reidrwydd y peth gorau yn y byd. A gafodd hwn lot o beirniadaeth hall iawn. Wel, ddim hall, oedd e'n eitha cywir, ond o, o lot o bobl yn dweud taw hwn yw'r peth gweithaf erioed, a bod nhw wedi wneud mes o fe, a um, Cod, jyst yn edrych ar yr opsiynau, y gemau, um, siomedig iawn, oedd um, jyst dangos chi'r cefn a gweld os ni'n gallu ffocysu yn gywir. Nos chi'n gallu gweld hynny, mae, mae, does dim byd yn neidio. Fi'n gwybod os chi'n gallu gweld hynny'n oce. Okay. Ond na i darllen nhw allan i chi, ta beth. Ond, um, fe. Felly, mae Battle Arena Tushinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, mae hwnna'n oce. Okay. Fi'n credu mae hwnna'n chi'n disgwyl rhywbeth dda, so fi ddim yn beio nhw am Metal Gear Solid. Uh, Mr Driller, Oddworld Abe Odyssey, ie, yeah, hoffi'r gêm na. Oedd dy fi hwnna, oedd hwnna un o'r gêmau fwy anodd yn tyfu fyny. O'n i, fi, fi dal heb um, gorffen y gêm yna. Super Puzzle Fighter, Turbo, Fighter 2 Turbo, oce. Okay. Are for Ridge Racer Type 4, Revelations Persona, Resident Evil, Director's Cut, OK, digon teg, Resident Evil, Metal Gear Solid, ni'n dweud, mae'r ddoi yna'n OK. Rayman, o'n i'n wrth fy modd dy Rayman, so yeah. Um, Siphon Filter, Tekken 3, rhaid cael Tekken 3. Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal a Wild Arms. Felly, dyn nhw ddim yn neidio mas fel y rhai fwyaf amlwg bydden i'n dewis, a fi'n credu oedd llawer o bobl ar y pryd yn teimlo'r un peth. A wedyn, beth oedd yn gwaith yw... Um, os ni'n mynd mewn... So ie, yeah, mae'r ma bocs ei hunain, fel yn dweud, fi wastad yn hoffi bocsys prydferthu, roi'n cefn yr ystafell, fel cefndir a mae'n neis i gael ar shelf y pethau, achos maen nhw'n edrych yn neis iawn a mae'r elfen nostalgia, a tiad, mae, mae dim ond 20 gêm, mae hwnna bach yn siomedig i feddwl bod uh, 40 gyda'r Sega Mega Drive Mini a um, 30 gyda'r uh, e, NES Mini. Felly, ie, yeah, ond y reswm nes i brynu hwn oedd achos o'n i'n gwybod os chi'n, o ran modio'r classics i gyd neu'r minis i gyd, dyma yw'r un gorau. Mae yna mod gan boi o'r enw Magnus RC, um, a mae fe di, mae fe di neud e, so mae fe'n chwarae gwell na'r gwreiddiol, ond na i ddangos i chi nawr beth mae'n edrych fel os chi chi'n chwarae fe heb unrhyw modio. Felly, oce. Okay. Felly, ie. Yeah. Felly, o ran golwg, just cyn hynny, o ran y golwg, Mae'n lyfli. Mae'n edrych yn neis. Just fel greiddiol. Dyna mae llaw fi. Does gen i ddim llaw mawr o reidrwydd, ond ie, yeah, dyna ni. Mae botwm pwer fanna. Um, dyw hwnna ddim yn neud unrhyw beth, ond on mae yna reset button fanna hefyd, okay? So mae'r pwer fanna reset. Um, A mae, ie, yeah, ti'n doi controller USB port fanna, a just fel y lleill chi gyda'r uh, HDMI a wedyn y micro USB. Okay. So na i gosod hwn. So chi, just cofio nawr, chi'n mynd i gweld hwn fel mae e os chi'n prynu fe allan o'r bocs, okay? Peth arall sy'n neis am hwn yw chi'n cael doi controller. Felly mae hwnna'n Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n credu sy'n werth llawer. A, ah, dyna fe. Okay. Felly dyna ni'n cychwyn Cychwyn y gêm. Um, felly, dyma fe fel mae'n sefyll os chi'n prynu fe allan o'r box, oce? Okay? Felly, um, os ni'n mynd syth i gêm adnabyddus Tekken 3 fan hyn. Oh. Yeah. okay, nawn ni mynd syth mewn i dangos chi tipyn bach o'r gêm. Ond o ran y controllers, maen nhw'n hyfryd. Y teimlad y controllers. Uh, ond mae just... Mae bach yn... Dwi ddim quite yn, yn, yn teimlo'n iawn. Swnio, mae rhywbeth sy... Dyna'r thing, yw chi methu twyllo pobl sydd sy wedi tyfu fyny yn chwarae'r greiddiol ac di chwarae llawer o'r gêmau yma. Mae rhywbeth am hwn sydd ddim cweit yn iawn. Um, felly, ie, yeah, os dwi'n mynd allan nawr i'r opsiynau eraill, dwi'n yma na ffordd i fi jyst mynd mas i'r Gael fi mynd mas? Neu os rhaid i fi gwasgu reset, right. Chi'n gwasgu'r reset felly. Do you want to do this? this, this? Yeah, mae'n ffain. Felly, yeah, Rainbow Six, Twisted Metal, Wild Arms. Chi'n gallu gweld, mae'r ma, ma opsiynau yna yn eitha... So nhw'n gret. Yym, ond, nawr, dwi am ddangos i chi, ar ôl wneud y mod a modio fe, y gwahaniaeth o be chi'n gallu wneud arno fe yn anhygoel, ok? Felly, be, dwi, be chi angen, um, na i wneud fideo arall rhywbryd os oes digon o ddiddordeb yn sut i modio'r uh, PlayStation Classic, ond chi angen cable fel hwn, so chi'n gallu rhoi pŵer mewn i'r um, micro USB ond hefyd gallu rhoi um, USB stick neu ar ôl wneud hynny chi'n right dwi'n rhoi hwnna fyna edrych a wedyn mae yna bit arall fan hyn felly mae yr un ochr chi'n gallu cael y, y bit pwer arall, a wedyn yn ochr arall, ti gyda USB. So be dwi wedi wneud, mae yna 1 terabyte WD My Passport uh, thing storfa, external hard drive, dwi'n portable external hard drive, dwi'n gallu defnyddio hwnna wedyn, roi holl ROMs, a na i ddangos chi'r casgliad nawr. So mae hwn Be sy'n digwydd wedi modio? So mae'n mynd syth mewn i emulation station. So os chi, chi'n cyfarwydd gyda um, Raspberry Pi a Batocera a um, retro pie a phethau, emulation station yw'r fel y front end sy'n galluogi chi chwarae lot o um, efelychwyr gwahanol o fewn e, ond mae'r ma, ma mod uh, Magnus RC yma yn gwirth sut mae wedi gwella um, a bod e mor gywir o ran yr efelychwyr gorau, set-up gorau. So chi'n gallu gweld, mae fe'n llwytho Nintendo DS, Neo Geo, N64, popeth fan hyn. Um, fwy, chi'n gallu llwytho fwy o gemau greiddio PlayStation, felly ie, yeah, ond dyma oedd y bit cyffroes i fi. Nid just chwarae fe fel oedd e gyda'r 20 gêm eitha Tiod, o'n nhw, o'n nhw ddim yn gret. Oedd un y ddau yn nhw'n okay, ond o ddim digon fyna. So dyma ni edrych, a chi gyda'r celf hefyd, Kevin Dirol. Felly, Atari, Atari, Atari, Lynx, ColecoVision, Game Gear, Game Boy. So tiod, os o'ch chi'n newid e i um, storfa fwy, gallech chi gael hi, casgliad hyd yn oed yn fwy. Fe, dyna ni, Sega Genesis, so mae gyda, mae dy fi, faint mae fe'n dweud fanna? Um, allan. Tiod, os fi'n mynd nôl, mae 937 o gemau fanna, felly uh, casgliad cyfan. So, ma hwn yn hyfryd i jyst gallu edrych trwyddo fe a meddwl, o, fi'n ffansio chwarae hwnna heddiw. Um, a o ran gallu ffrydio'n fyw neu creu fideos, mae'n wych achos chi'n cael defnyddio control y cyfforddus. Hefyd, mae dy fi'r 8-bit do thing yma sydd yn gadael fi chwarae um, gyda'r um, PlayStation 4 controller neu Xbox One controller neu unrhyw beth, unrhyw fath o um, Bluetooth controller. So mae hwnna'n really cool. 8-bit do. Mae fe'n gweithio'n wych o ran, does na ddim lag neu latency o gwbl. Felly, a fi am un o fy hoff cyfres o gemau, sef Metal Slug. A chi, gawch chi weld faint mor dda mae'n edrych. Um, dyna ni. Chi'n gweld fanna. Ui. Felly ie, dwi wir yn fan mawr o'r cyfres yma. Mae'n neis i gallu chwarae fe heb unrhyw problemau. A achos uh, weithiau, chi'n trio efelychu hwn, chi'n cael problemau diri gyda pethau y gêm yn arafu lawr a ddim yn swnio'n iawn neu ddim yn... Um... Wow. Just ddim yn iawn. Ddim fel dyle fe bod. Yeah. Yes, chi'n gallu, chi'n cael teimlad o'r gêm yma. Um, Ti'n gweld, os yna ddim problemau, does e ddim Fel weithiau chi'n gallu cael y sgrin yn torri fel screen tearing ni'n galw fe, neu frame skips a pethau, chi ddim yn cael hwnna o gwbl gyda hwn. A fi'n credu am 60 pint, wel prynes i fe am 60 pint, um, ar-lein ar Amazon fi'n credu, um, bendant werth pob ceiniog achos mae'r mae mod yma Oedd e'n... Dwi yn joio modio consoles jyst i cael y gorau allan nhw, a, on, ohonyn nhw ta beth, achos mae'n rhoi... Mae jyst yn teimlad hyfryd i meddwl, right, dyma'r gorau mae hwn gallu fod trwy'r mod yma. Ond, ie, uh, yeah, mae jyst cyfleus, mae mor gyf cyfleus i gallu chwarae'r gêm fel hyn a trio um, arbrofi gyda Gemau gwahanol, yy, nifer o gemau gwahanol, ar consoles gwahanol. Ie. Yeah. Bendant, os chi'n um, hoffi ffrydio neu chi'n... Um, yeah, os, falle jyst ddoldeb dych chi mewn trealu rai o'r gemau retro yma heb gorfod torri'r banc a prynu'r um, y consoles greiddiol, achos maen nhw'n ddrud ofnadwy. Neo Geo, y pethau mor ddrud. Um, a anodd i ffeindio hefyd. Dyna'r pwynt arall. Okay. Felly os ni'n mynd trwy y uh, gwahanol opsiynau fan hyn, mae ch'mo' Neo Geo, um, Nintendo, Nintendo 64, uh, PC Engine, Turbo Graphics, PlayStation, Sega CD, Super Nintendo, Super Graphics, Turbo Graphics, Turbo Graphics CD, You know, mae fe'n anhygoel beth mae hwn yn gallu neud. Mae popeth yn rerig yn llyfn iawn. Um, Rwy'n i gael enghraifft fel, os ni'n mynd nôl i'r Neo Geo CD, a just pigo rhywbeth fanna. Neo Geo, sorry. Um, Rwy'n cael Double Dragon ni. Cael look ar rhywbeth. Gwasgu hwnna. Chi gallu gweld... Na i cymryd yr bezels yma i fi gweithio mas sut mae arbed hwnna. So mae hwnna yn digwydd pob tro. A dyma ni, i chwarae y Neo Geo. Sy'n anhygoel. A gyda um, terabyte hefyd i chwarae gyda. Mae'n mae mae wych. Uh, cyn belled a dwi'n gallu gweld, mae fe'n chwarae yn hyfryd. O ran, sa'n gweld unrhyw glitches neu e, e, dwi e ddim yn araf. Um, mae jyst yn chwarae... Mae'n ma dda i gallu... Uh, beth sy'n neis hefyd, achos chi gyda'r HDMI gyda fe. So chi gyda'r stress o trio cael frame meister neu cables diri a cysylltu achos os chi'n chwarae gyda rhywbeth sydd fel arfer gyda'r composite neu component, mae rhaid cael teclyn neu dyfais, dyfais arall i trosglwyddo'r um, y signal draw. Felly, ie. Uh, so dyna ni. Um, Stymio mas o hwnna, meiliad. Chi gweld, mae jyst yn hefyd. Dwi'n hoffi sut um, y steil a popeth a chi'n gallu cael bach o wybodaeth. Felly i fi, mae hwn yn gret achos uh, mae fe jyst mor cyfleus. Os chi eisiau jyst treialu, yn trio, trio game chi byth di trio, but Game Gear edrych, mae'n just, mae'n mae uh, anhygoel, really. Felly, mae dangos chi bach o Road Rash 3D, achos chi'n ca chi cael gweld yr... Mae fideo yn y gêm yna, sy'n eitha diddorol um, gwylio. Yn yr, wel, yr intro ta beth. Da ni Road Rash 3D. Yeah. Dyna ni. So, yeah, hapus iawn dy fe. Dwi angen treulio mwy o amser yn chwarae 'da fe, a ddim y gêm yma ond y Playstation Classic, a trefnu holl gemau, ffeindio gemau newydd, a jyst ie, rhoi popeth fel dwi eisiau fe. Um, ond na, dwi'n credu neu, neu uh, Mae ma fe jyst mor gyfleus. Fel, mae dy fi'r consoles eraill, a mae dy fi'r Mega SGs a'r um, Super NTs a pethau. Ond gyda hwn, mae, mae hwn yn opsiwn arall cyfleus iawn, hawdd i gosod fyny, a Ydych chi'n gallu swapio consol i consol mor hawdd. Dyna ni. So dyna oedd... O'n i jyst eisiau gweld beth bydde fe'n edrych y, y bit cychwynol fanna. Felly mae mynd mas o fan hyn. Um, Sega CD hefyd. Um, sy'n pigo rhywbeth fan hyn. Mae un o fy hoff gemau erioed yw Road Avenger. Dyma un gêm Dwi wir angen gorffen rhywbryd. Ond I just neu dangos chi'r cychwyn. Ie, yeah, mae ma hwn just lawr i'r amseru. Hwna yw, ie, yeah, break fanna. OK, so na i mynd allan o hwn nawr. Felly i grynhoi, byddwn ni'n dweud taw y PlayStation Classic yw'r gorau ar ôl wedi modio. So da iawn PlayStation Classic am bod mor dda ar ôl modio. A wedyn yr er ail allan o'r tri sydd dyfu yw'r NES Mini Ac yn drydydd, y Mega Drive, um, Mega Drive Mini. Felly, ie, yeah. ond os ych chi just yn sôn am he modio, byddwn ni'n rhoi Y y Nintendo Classic gynta, wedyn y Sega Mega Drive, ac yna yr uh, PlayStation Classic. So, mae fe'n holl o... Dyna pam mae fe'n mor bwysig os chi'n gallu modio'r um, classic a'r minis yma, tiod, mae fe'n ma fe neud gymaint o wahaniaeth a mae PlayStation Classic yw'r pencampwr ar ôl wedi modio. Felly, os, os, os chi eisiau fwy o manylion ynglyn a syniadau ynglyn â modio, neu os chi eisiau gwybod am y tutorials gorau i ddilyn, os chi'n ymuno gyda'n Discord yn chwarae, um, byddwch chi'n gallu cael hwnna. Mae yna sianel um, sy'n rannu'r gwybodaeth hynny o fewn y Discord. Felly, ie. Yeah. Felly, da iawn. Um, Mae'r ma, ma boxes yn hyfryd, ddo. Fi'n credu byddwn ni'n parhau i just cadw rein yn y cefndir. Achos, ie, yeah, mae'n neis. Mae dim fi fel shelf. Dwi'n enjoy just edrych arnyn nhw, achos maen nhw'n prodferth a so nhw mor fawr ar bocsys greiddiol, so dwi e ddim yn edr... Tio, dwi e ddim yn cymryd gymaint, gymaint o le, a mae'n um, mae neis i gadw. Felly, ie. Yeah. So cadwch golwg. Siopiau ail law, neu um, fel siopiau gemau ail, ail law, byddwn ni'n dweud cash generators a'r CEX, uh, tiod, ambell i, ta'n gwybod os byddwch chi'n lwcus i gael e mewn siop elusen, ond cadwch llygaid allan os chi'n gallu gweld e am pris resymol, uh, bendant um, gwerth pigo fyny. Iawn. Hwyl am y tro, gwelwch chi yn y fideo neu'r stream nesaf.